Gözli ata, rowaýatlara siňen şahsyýet. Türkmenistanyň çäklerinde zyýarat maksatly gelim-gidimli ýerler örän köpdür. Olaryň biri hem Gözli ata tahallusy bilen tanalýan sopy Hasan ata we onuň aýaly Aksuluw mamanyň ýatan ýeridir. Bu ýerde Türkmenistanyň ähli künjeginden, şeýle hem goňşy ýurtlardan gelýän syýahatçylary kabul etmek maksady bilen, myhmanhana we sadaka bermek üçin ähli şertler döredilen toplum gurlupdyr. Gözli ata on ikinji, on üçünji asyrlarda ýaşap geçipdir. Ol atalaryň soňky nesilbaşysydyr diýlip, ýazuw çeşmelerinde ýatlanyp geçilýär. Şol döwürlerde Hoja Ahmet Ýasawynyň taglymatlaryny dowam etdirijiler öz adynyň yzyna Ata diýen hormatly at derejesini dakypdyrlar. Olaryň biri hem Balkan türkmenleriniň arasynda sopçylygy wagyz eden Hasan ata ýa-da Ahsan şyhdyr. Urugbaşy bolan Hasan atanyň ady golýazmalarda we beýleki taryh çeşmelerde Hasan, Uzyn Hasan, Gul gedaýy Gözli ata ýaly tahallusy bilen duş gelýär. Bu barada türkmenleriň nusgawy şahyrlary Magtymguly Pyragy, Durdy şahyr, Misgin Gylyç, Nedir şahyr we beýlekiler öz goşgy setirlerinde agzap geçýärler. Pyragynyň Ol nedir goşgusynda Gözli ata, Baba Selman şypa ber diýen setir bar. Gözli ata bir müň bir ýüz onunjy ýylda Horezmde dogulýar hem-de medresede bilim alýar. Onuň Hoja Ahmet Ýasawynyň elinde okandygy barada ýazuw gollanmalarynda maglumatlar bar. Äleme meşhur pir Hoja Ahmet Ýasawa gol berip, sopy bolanlarynda Hasan ata kyrk-kyrk bir ýaşlarynda eken. Hoja Ahmet Ýasawy öz sopularyny talapkär nazaryndan sypdyrmaýar eken. Olaryň her biriniň ukybyna, akyl-huşuna, zehinine, iş başarjaňlygyna görä baha beripdir. Bir gezek ol öz sopularynyň ukybyny barlamak maksady bilen, özüniň hasasyny öýüň tüýnüginden zyňyp goýberipdir. Soňra Meniň hasamy alyp geliň diýip, sopularyna ýüzlenipdir. Emma sopylar hasany tapyp bilmän, boş gelipdirler. Ýerinden gozgalman oturan Gözli ata bolsa, Pirim, siziň hasaňyz bäri-bärde ýok. Ol baryp-ha Balkan daglaryndan aşdy diýip jogap beripdir. Onda Hoja Ahmet Ýasawy, Hasanyň düşen ýeri seniň mekanyň bolar diýip, Gözli ata ak pata berip, ýola salypdyr. Gözli atanyň halypasynyň oklan hasasyny tapan ýeke-täk sopydygy hakynda şeýle rowaýat bar, Hoja Ahmet Ýasawy öz hasasyny ak öýüň tüýnüginden göz ýetmejek ýere oklapdyr. Keramatly Ýasawynyň hasasy Balkan daglaryna baryp düşüpdir. we şol ýerde dikilip, miwesi dertlere derman bolýan agaja öwrülipdir. Şol Hasan diňe Hasan ata tapypdyr. Gözli ata pirinden ak pata alyp, maňgyşlak we Ustyurtda ylahy ylymlardan ders berip başlaýar. Şeýle hem sufi, ýagny sopçylyk mekdebine ýolbaşçylyk edýär. Gözli ata maňgyşlakda gazak Hany, Janybegiň gyzy Aksuluga öýlenipdir. Dilden-dile geçip gelýän rowaýatlara görä, han, Kimde kim gark bolan oglumy halas etse, şoňa sowgat-serpaý ýapjak diýýär. Öz içinden bolsa, Gyzym Aksulugy berjek diýip pikir edýär. Şol wagt Gözli ata peýda bolýar. Ol hanyň gözüniň alynda deňze ýüp atyp, ogluny halas edýär-de, öz ýoly bilen gidiberýär. Han uly toý tutýar. Ogluna bolsa haýyrly iş eden kişini tapyp gelmegi buýurýar. Ogly uzak gözleglerden soň ahyry öz halasgärini tapýar. Bu ýagşylygyňa näme sowgat edeýin diýip han garşysynda duran daýaw, güýçli, galandar sypatly adamdan soraýar. Gözli ata Näme wada eden bolsaňyz, şony beriň diýýär. Içinden eden pikirini okanlygyny aňan han sözünde durup, Gyza ak sulugy Gözli ata gelin edip berýär. Ýene birinde eli hümmet hataly, egni galandar lybasly, ak selleli, gök guşakly Gözli ata Balkana gelýärkä, ýoly ýazlaga çykan gazak çarwalarynyň üstünden inýär. Öýüň kölegesinde Ýalnyk ýaýyp duran gyzdan çal soraýar. Çaly içip, okarany yzyna uzadanda, Çeşmesine bereket, Taňryýalkasyn diýýär. Gyzyň ýalnygyndaky gatyk gudrat bilen tutuşlygyna ýaga öwrülýär. Gyz bu wakany kakasyna gürrüň berýär. Han muňa geň galýar we ony tapyp getirmeklerini buýurýar. Yz çalyp giden hyzmatkärler Gözlatany tapyp getirenlerinde han onuň ýönekeý bir adam däldigini aňýar-da, gyzyny bermegi makul bilýär. Iki tarapyň razyçylygyny alandan soňra uly toý tutup, Gözlatany öýlendirýär. Başga bir rowaýatda Gözlata hanyň batgalykda heläk bolan kerwenini halas edipdir. Şonuň üçin han keramatly piri sylap, oňa öz gyzyny beripdir diýilýär. Bu rowaýatlaryň ählisinde Gözli atanyň gazak hanynyň gyzy Aksuluga öýlenendigi barada aýdylýar. Gözli ata, onuň keramaty, adamlara eden ýagşylygy barada başga-da rowaýatlar, aýtgylar örän kän. Gözli atanyň Nur ata, Omar ata, Ýybyk ata, ýagny Ybraýym ata diýen üç sany ogly, Aýsuluw we Akbibi diýen iki gyzy bolupdyr. Gözli ata perzentleriniň terbiýesine uly üns beripdir. Ogul synagy diýlen rowaýatyň ýaýramagy hem onuň şeýledigini ykrar edýär. Gözli ata günleriň bir güni ogullarynyň akyl-huşuny synap görmek maksady bilen günorta çaglary, daşarda üstüni ýapman ýatypdyr. Onuň ogullary Nur, Omar, Ybraýym öýde ýok eken. Ilki kiçi ogly gelýär. Kakasynyň bolup ýatyşyny görüp, gülmäge başlapdyr. Ortanjy ogly doganyna käýäp, kakasynyň üstüni ýapypdyr. Uly ogly kakasynyň gündiziň günortany daşarda bolup ýatyşyny görüp, doganlaryna käýäp, kakasyny göterip öýe salypdyr. Şonda Gözli ata Ogullarynyň ulusyna Tüweleme, sen il ogly bolarsyň diýipdir. Ortanjy oglunyň hereketini hem oňlapdyr. Emma kiçi ogly Ybraýyma bolsa, Sen ulalaňda, agalaňdan terse gidersiň diýipdir. Gözli atanyň üç oglundan başga-da Aýsulu, Akbibi atly ogul ornuny tutýan gyzlary bolupdyr. Ol gyzlaryny örän gowy görer eken. Gyzlarynyň mert ýanýoldaşlarynyň bolmagyny arzuw edipdir. Gözli ata bir gün Akbibini ýanyna alyp, gum içindäki guýularyň birine mallaryny suw ýakmaga ugrapdyr. Bular düýäni dola goşup, gowa bilen suw çekmäge başlaýarlar. Düýe guýa golaý gelende, Onuň iki aýagy çukura gaçýar. Gözli ata gyzy bilen onuň aýaklaryny çykaryp bilmeýär. Şol wagt goňşy oba geçip barýan ýigit olaryň ýanyna gelýär. Ol düýäniň aýaklaryny bat bilen çekýär welin, düýe tüwdürilip gapdala düşýär. Pälwan ýigit Gözli atanyň, onuň gyzynyň göwnüne ýaraýar. Şonda Gözli ata. Don bersem tozar, mal bersem ýeter diýip, Akbibini oňa gelin edip berýär. Şol ýigit Gerkez gägi bolup çykýar. Häzirki wagtda Gözli atanyň üç oglundan bolan nesilleri Türkmenistanyň, Eýranyň, Garagalpagystanyň dürli welaýatlarynda ýaşaýarlar. Gyzlarynyň biri Gerkeze, beýlekisi bolsa Ärsary taýpasyna gelin bolup gidýär we başga taýpa tirelerde Gözli atanyň garyndaşlyk bagyny döredýärler. Gözli ata atalaryň şejeresinde ýigrimi bäşinji arkasy bolup, ol atalaryň iň soňky nesilbaşysy hasaplanylýar. Hasan ata barada aýdylýan sada we ýönekeýje hekaýatlarda halkyň bir ýüz on ýaşap dünýäden öten, taryhyň agyr pitneli we sarsgynly zamanynda adamlaryň kalbyny päklik we merhemetlik bilen aýdyňlaşdyran hormatly adama bolan çuňňur söýgüsi şöhlelendirilýär. Hakykatdan bolsa, ol durmuşa we birnäçe ylma akyl ýetiren örän parasatly dana bolupdyr. Ösüp gelýän ýaş nesillerimize ata-babalarymyzdan miras galan taryhy we medeni mirasymyzy öwrenmäge, olary wagyz etmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, umumadamzat ähmiýetli işleri hemişe rowaç bolsun!